no kɔ ɔboakwa anafoɔ wei ɛnyɛ ayi nana wae sɛ mo ɔboakwa hɔ kumase ɔboakwa na mmom wei ɛyɛ apuo mante mu ɔboakwa ɛna yɛduru yi ɔboakwa anafoɔ na de hyɛ yɛ wɔn pipi amanyɔkuo ma no wɔn bo afu paa sɛ panyin a yɛyi no sɛ ɔno na ɛmɛyɛ aban awura wɔ mpatamu hɔ ɛɛ wɔn nso wɔn mpene so owura kwadwo oforisafoɔ no na na ɛyɛ mc ɛwɔ mpatamu hɔ Wɔdii mfeɛ mmienu pɛpɛɛpɛ na ɛnnɛ yi mampanyin bobɔɔ din foforɔ a wasan akɔbɔ Akosua Asabea Anan din sɛ ɔno mmom na ɛmɛyɛ aban wura wɔ hɔ no na ama NPP amanyɔkuo akyitaafoɔ bu afu a wɔn se ɛsɛ Abuakɔ Anafoɔ no wɔn reyɛ adane de ama Kyebifoɔ nko ara yɛ a Kyebifoɔ nko ara na ɛpɛ sɛ gye positions ɛwɔ NPP amanyɔkuo mu bɔ soɔ ɛno na ama wɔn bo afu ɛnnɛ wɔn ayɛ dede de akyerɛ no yɛntie ɛnnɛ supporters a wɔde kɔgya bobɔ wɔn ti na wohwɛ passive frag wayi de ato fam koraa ɛ woba yɛn facebook nso engineer fam kumase 96.1 wɔbɛhu deɛ wɔn wɔn tete party ei wɔtete no o oh na saa na wɔn teɛ wei yɛ ayi abuakwa south npp foɔ ɛna party flag no kyerɛ sɛ wayi deɛ firi dua no so koraa tu agu baabi koraa ɛna party wei de wɔn nkɔmu biem yɛn ti wɔn nsɛm wɔn de tu dwa no.

adeɛ a ɔkye nyinaa yɛyɛ no yɛwerɛ mfi da na meka kyerɛ ne sɛ ɛfiri no kɔ ɔmfa ka sɛ yɛhyɛ no ase biom amanfoɔ mmiɛnsa yɛtwam obi ansi hɔ biom adɛn ɔyɛ dɛn ɔdɛn na wayɔ adeɛ a ɔyɛ yɛ ɛtan Akufo Addo ayi nnipa a na wo ɔnkɔ ka kyerɛ sɛ oyi wo fa wo ɔfaase kyɛw adan wo kwa na wo yɛ nipa wo kwa na yɛ nipa ayɛ na kyɛ bi akyi pɛgyafo ho ayɛ sa MP MP kwasɛmpa ni MP kwasɛmpa ni
Ee ni wa nsusu anka. Mo agye mo ani so. sɛ mo agye mo ani so ei ɛsɛm kɛseɛ na ɔaka ne saa no sɛ kɛseɛ baa franka nsi so oh.
ɛnde wanyɛ adeɛ na wobɛtumi akɔ asɛm kama mm. oh, sɛ bi a mp wonyɛ adeɛ wommɔ mmɔden na wokɔ ka saa we atakye ate asɛ ne bobɛfu kyɛsɛ nanado nanado eh, constituency eh, boakwa south ɛsɛ mm. atakyea na ɛyɛ ɛyɛ mpɛ mpi yi a yɛ minister yɛ ama no bi na mo saa bɛtwe no ada paa eh, saa mo asaa bɛtwa no ada paa hwɛ party fire no ɔmde gya to mu no berɛ ɔmo berɛ paa saa adeɛ no sɛ yɛ rɔba oti ɛmoamoa ɛwei eh, china deɛ ɔmo yɛ firi china no bia nti wode gya to mu ɛnhye ntɛm oh. wei yɛ mpibifoɔ yɛ ɛwɔ abuakwa south deɛ ɔmo ayɛ no no